Lynn, Kelly.
Schéin dass de mat mir am Studio bass hei haut op dësem wonnerschéinen Summerdag tatsächlech. An wéi dat u Summerdeeg esou ass ginn vill Kleedungsstécker vun de Leit méi kuerz an revealen eppes iwwer wat mer haut schwätzen, nämlech d'Haut vun de Leit an hir Tattooen.
Yes!
Dat hei ass méi wéi Sex! Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zu Sexualitéit. Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Jo Kelly, wat sinn dann deng Tattooen? Wat hues d'eis driwwer ze zielen?
Meng Tattooen sinn e relative Sammelsurium, nennen ech et elo mol, vu ganz villen ënnerschiddlechen Tattooen op ënnerschiddleche Plazen an ënnerschiddleche Faarwen. Déi meescht si relativ kleng tatsächlech an sinn der elo, ech weess et guer net, esou 13 oder esou. A well esou Wann een dech am Short an am T-Shirt gesäit, geséin also mär sinn der lo 3 Stéck opgefall direkt an dann ziels der vun 13, déi déi aner gesäit een net. Jo ech hunn 4 ënne bei de Féiss a bei de Feeschten, dat heescht déi wann ech zouschong hunn gesäit ee souwisou net an. Jo, verschiddener sinn och ënnert mengem Short verstoppt. An du, Lynn, hues du Tattooen? Jo, ech hunn der dräi Stéck, awer just. Wann ee gutt kuckt, gesäit een se och normalerweis, wann ech Shorten an T-Shirt unhunn. Ech hunn se nach net gesinn. Jo, also ech hunn der dräi Stéck, een um rietse Fouss hannen, een um Been an ee ganz klengen um Aarm, dee mer ganz vill bedeit. Deen um Been bedeit mer och immens, immens vill, jo. Ech hu mat Leit iwwer hir Tattooe geschwat an déi meescht Leit hu mer automatesch, ouni datt ech gefrot hu, vun hirem éischten Tattoo erzielt, och wou ech se no de Grënn gefrot hu firwat se Tattooen hunn. Wéi ass et bei dir an dengem éischten Tattoo? Dat war Ganz spontan. Ech war do nach an der Schoul, am Art et Métier, an do sinn ech mäi Frënd bei en Tätowéierer u sech siche gaangen. Dat heescht, ech sollt bei hie goen, dann géing hie mech mathuelen. Hie war grad umgaang, een Tattoo um Fouss ze kréien, an do war hie fäerdeg an do kuckt e mech an do sot en esou, Jo, bass du elo drun? an ja ech war zimlech freckt vun der Schoul an ech war sou ok wat maa mer dann an ech hat him erzielt dat ech onbedingt wéilt een Tattoo vu Zelda hunn well et ass mäin Childhood Spill an ech liben et einfach iwwert alles an ja do huet se mer dann u sech deen Dag een also ech Ech wollt mer sech sou ee klengen Rubin tätowéieren loossen an dat krut ech dann deen Dag ganz spontan. Ech war net drop virbereet. Ah mega cool.
Dat war mäin éischten Tattoo souzesoen, jo. An hues de et duerno bereit?
Iwwerhaapt net, nee, nee guer net. Hien huet sech dee selwechten och maache gelooss an enger anerer Faarf, well hien huet och d'Idee flott fonnt an jo. Oh, dat ass awer zimmlech romantesch. Sidd der nach ëmmer zesummen? Jo, am September gläich säit 9 Joer. Wow!
Nice! Dat ass nämlech mega witzeg, well mat enger Frëndin, mat där ech geschwat hunn, mir hunn esou e bëssen iwwer Grënn fir Tattooe geschwat an hatt war esou, hatt géing sech nimools e Partner oder Partnerin en Tattoo mat engem maache loossen. Dat wär fir hatt esou den absolutten No-Go. An ech muss soen, ech hunn een Tattoo zesumme mat enger ganz ganz gudder Frëndin, wou mer wierklech de selwechten hunn och an ech hunn een Tattoo dee meng Ex-Frëndin mer gestach huet, dat ass esou eng kleng Linn. D'Linn kann d'Linn gesinn, dir gesitt se elo leider net, esou stick and poke, ech gesinn d'Linn,
déi heiansdo esou e bëssen mech och un eng Narb erënnert huet, well dat war och relativ intensiv déi Bezéiung an huet och verschidden, op jidde Fall Spueren hannerlooss an dowéinst hunn ech fonnt, dass d'Symbolik immens gutt gepasst huet. Voilà, an do, do gesäit ee scho wéi d'Leit esou ënnerschiddlech Approchen hunn, wat se sech géingen tätowéiere lotzen a wat se sech géingen nimools tätowéiere loossen. Jo, also verstinn ech effektiv. Also wou ech mat him zesumme komm sinn, hat ech och ni geduet, dass en dat géing maachen. An deen do Tattoo gëllt fir mech och net wierklech als Partner-Tattoo, mee mir hunn eis awer virun zwee Joer e Partner-Tattoo maache gelooss op engem Mëttelaltermoart. Ah. Och äh, Stick and Poke, ja, fir eis siwe Joer u sech. An äh, dass déi nordesch Run fir d'Léift. oh, mega schön. War dat dein zweeten oder dein dritten Tattoo? Äh, mein zweeten.
Hm, dat ass dann ja. den um Been? Nee, dat ass den um Arm hei. Ganz ah. kleng. An ech wollt u sech neisch op der machen, awer Dee bedeit mer esou vill, datt ech en awer gäre wéilt kucken déi ganzen Zäiten. Also soubal ech e gesinn, denke ech mer esou, Ah jo, deen hunn ech mer mat him do an do maache gelooss. An jo, d'Erfarung war zimmlech flott. War och fir d'éischt Kéier, wou ech Stick and Poke gemeet hat. Jo, et ass schonn e bëssen Bëssen anescht wéi wann ee mat enger Maschinn dat mécht. Also et dauert méi laang, et ass iergendwéi esou en anere Prozess och an esou. Definitiv, jo. An et war och einfach, d'Location war och flott, well mer immens gär op d'Mëttelaltermäert ginn an et huet einfach esou gutt beienee gepasst alles. Dat war, dat ass eng ganz schéin Erënnerung, jo.
Wou ech esou e bëssen driwwer nogeduecht hu wat ech fir Grënn och hunn fir Tattooen ze maachen ass tatsächlech vill d'Erënnerung. Vill dass ech mech wëll un eng Persoun oder eng Plaz erënneren oder e Gefill oder och eng Haltung déi iergendwéi wichteg fir mech ass. Wéi et mer dono mam Tattoo geet mierken ech huet awer am allermeeschte mat dem Prozess ze dinn vun wéi en gemaach gouf. Also wann ech iergendwéi d'Gefill hätt, déi Persoun, mat där ech op där Plaz war, wou ech tätowéiert gi sinn, Tätowéierer oder Tätowéiererin, mat där sinn ech gutt eens ginn, mir haten e gutt Gespréich, et war eng schéin Atmosphär, et war iergendwéi eng Begéignung och einfach mat där anerer Persoun, un déi ech mech gären erënneren, hunn ech d'Tattoo och vill léiwer, also wann ech iergendwéi esou e perséinlechen an emotionale Bezuch hunn. Zum Beispill huet eng Kéier eng Frëndin vun enger Frëndin mer e Stick and Poke op der Couche bei hinnen doheem gemeet. An esouguer wann ech den Tattoo elo mer denken, bon, et hätt net misste sinn, ass et awer trotzdem schéin, déi dee Moment ze hunn. Oder wann ech, heiansdo ginn ech och esou randomly an e Studio an hunn eng Idee oder wëll mat engem aneren zesummen iergendeppes maachen a wann ech dono erausginn an ech hat iergendwéi d'Gefill, wann ech den Tätowéierer oder d'Tätowéiererin virdrun net kannt hunn, et huet net esou ganz gepasst, mierken ech och, dass mäin, eng Frëndin vu mir nennt dat Tattoo-Blues, dono vill méi grouss ass. Also weess de, sou datt ech mer denken, hätt dat elo misste sinn an hm, et gefält mer awer net méi esou oder et kéint iergendwéi anescht sinn oder esou. Also. Jo, et mécht ee sech vill méi Gedanken driwwer. Et ass net esou, et kuckt een d'Tato an et seet een, ah jo, dat do war genau déi richteg Entscheedung. Et ass ee wierklech esou am esou, ah nee, wat hunn ech elo do gemeet? Jo. Kenns de dat Gefill?
Ech muss éierlech soen, nee. Wéi schéin. Déi dräi Tatoen, déi ech hunn, déi hunn, also Elo net den Diamant vu Zelda, dat war jo méi spontan, mee déi aner zwee, dat war wierklech eppes, wat laang duerch mäi Kapp gaangen ass a wéi gesot, wou ganz vill Bedeitung fir mech huet. An dofir, bis elo hunn ech et nach net.
Ech hunn d'Gefill, an doriwwer hate mer jo och scho kuerz virdru geschwat, et ginn esou roughly zwou ënnerschiddlech Approchen zu Tattooen. Engersäits déi Leit, déi sech virdrun eppes iwwerleeën an esou eng Bedeitung dra leeën an anerersäits déi Leit, déi et éischter fir d'Motiv maachen oder déi et schéi fannen an ech denken, et gi vill Leit, déi et mixen. Also ech hunn, ech hu béides, ech hunn esouwuel Tattooen, wou ech mer jorelaang iwwerluecht hunn, datt ech se wëll, wéi och eppes, wou ech virdrun dat an engem Buch vun der Tätowéiererin gesinn hunn a gesot hunn, oh, dat maachen ech mer elo. Hues du domadder och Erfarungen?
Jo, also ech sinn do ee ganz anert Extremt wéi mäin Frënd. Mäi Frënd ass, kéint ech bal soen, zou 90 Prozent wierklech voll tätowéiert, heescht och Hals, d'Fangeren, bis op d'Been, d'Féiss, wierklech alles voll. An jo, wou ech halt mat him zesumme komm si viru bal 9 Joer, hat en halt nach net vill. Dat heescht, du waren awer nach méi jonk a méi spontan an allem. an du war relativ schnell gang mat Tatuen. So, ah ja, dat do gefällt mir, dat do man ech. Ah, dat do gefällt mir, dat do maachen ech. Also, et war wierklech deelweis esou extrem, dass en zwee bis dräi Tatuen de Mount gemeet huet. An jo, hie sot dann, jo, bis ech 30 si wëll ech wierklech 100 Prozent all Fleck vu mengem Kierper voll hunn. Huet net geklappt en ass elo en ass elo am Februar 30 ginn an him feelen nach esou also en huet nach esou e puer plakeg Plazen wou en awer och seet am Moment hätt e wierklech guer keng Loscht drop also schonn déi lescht mengt véier Joer wollt en net méi. Mir hunn eis elo just lescht Joer nach een Tattoo zesumme gemeet vun eisem Hond deen leider elo verstuerwen ass am Abrëll A mir haten d'Idee awer lescht Joer schonn, do war mäin Hond och nach do, a well säin Numm war Miso. An da ass eis d'Idee komm, datt mer hien an eng Miso-Schossel setzen als Tattoo. Oh, wéi schéin.
A jo, dat hate mer eis dann d'lescht Joer fir eist Jubiläum wollte maachen. Säin ass scho fäerdeg, mäin nach net, well hien huet déi sechs Stonne wierklech hardcore duerchgezunn, bis e fäerdeg war. Ech maachen dat net. An jo, dat heescht, et ass esou bëssen bei him komplett ënnerschiddlech, awer gréisstendeels huet e wierklech net déif iwwerluet, wat en da lo wéilt. An e sot awer och elo net, dass en eppes géing bereien. Ech hat schonn heiansdo mol nogefrot, well ech dann och verschidden Tattouen elo net mega schéi fanne vun him. Mee en sot awer esou, jo, nee, ech bereien awer näischt, mäi Kierper ass faarweg an dat ass dat, wat ech wollt. An do sinn ech halt ee ganz anert Extrem. Ech kucken, datt ech iergendwéi, egal op wéi engem Level, awer eng kleng Verbindung zu deem Tattoo hunn. Wéi zu mengem Zelda-Tattoo, wéi mat mengem Hond-Tattoo an, jo, an dat geet och esou Weider denken ech bei mir. Ah schéin.
Witzegerweis gëtt mäin nächsten Tattoo och zu Bezuch mat mengem Hond, dee virun engem Mount gestuerwen ass. A wann en sech geluecht huet, en huet en hat laang Hoer, huet en ausgesi wéi en Teppech. Des, dowéinst loossen ech mer en Teppech tätowéieren.
Ech freeë mech scho mega drop. Dat ass awer immens, immens schéin, jo. Also ech si wierklech frou, datt ech mer deen Tattoo maache gelooss hu well Lescht, also mär sinn d'réischt dëst Joer am Januar gewuer ginn, dass Neme krank war a wou mer halt, ech hat d'Konture scho vun him an du wousst mer dat nach net. Dat heescht, et war wierklech seen Tattoo fir hien, well hien einfach den Hond war. Mär haten haut elo 7 Joer bei eis an et ass awer wierklech esou, et huet een einfach eng speziell Verbindung mat sengem Déier. An elo sinn ech immens frou, dass ech gemeet hu well en halt leider net méi do ass an ech hunn en awer nach ëmmer bei mir an dat fannen ech immens schéin. Ass mega schéin, jo ech verstinn dat mega gutt, mäin war och 15 Joer mäi Begleeder. Ah freck jo.
Jo do do gesäit ee schonn, kann een wéi een Tattoo mat engem Mënsch zesummen oder fir ee Mënsch genau sou eng grouss emotional Gefill hunn, wéi wann een een Tattoo fir een Déier mécht an dat fannen ech ëmmer immens immens schéin dat ze gesinn. Jo ech fannen och.
Ma hues du dann nach vläit Grënn, wisou ee sech een Tattoo wëll maachen?
Jo, also vill Saachen, déi mer elo scho gesot hunn. Also fir esou zum Beispill Saachen ze verschaffen oder eng gewësse Stëmmung vu sengem Liewen anzefänke grad oder e gewëssene wichtege Moment oder esou. An och well mer elo iwwer esou emotional Verbindung geschwat hunn, mat verschiddene Leit wou ech geschwat hunn, Déi hunn och gezielt, datt et sou Verbindung zu enger méi grousser Subkultur ass. Zum Beispill ee Kolleeg vu mir, deen an der Hardcore-Szene ass, dee mer gezielt huet, datt doduerch, datt heen déi Old-School-Tattooen huet, also sou Tattooen, déi éischter méi faarweg sinn, mat décke Linnen an esou, wou och relativ vill vun de Motiver ëmmer erëmkommen, datt et fir hee mega schéin ass, wann en da op e Concert geet oder esou, datt en do aner Leit begéint, déi änlech Motiver hunn, mat deenen hee sech dann iergendwéi verbonne spiert oder mat deenen heen sech dann doriwwer ënnerhält an och dass wann hien déi Tattooe kuckt vu sech, dass hien sou e komescht, en huet et esou beschriwwen, sou e ganz schéint a komescht Gefill vu sou Sécherheet oder Agebonnenheet spiert oder Verbonnenheet iergendwéi. An dat fannen ech och och mega schéin an do hunn ech och mat nach puer aner Leit driwwer geschwat. Mëttlerweil ass jo bal méi normal Tattooen ze hu wéi keng ze hunn, oder? hunn ech d'Gefill. Fir méi, also fir verschidde Leit méi, fir verschidde Leit net, géing ech mengen. Awer elo an déier Generatioun, wou mär elo sinn, mengen ech awer zimlech, jo, do sinn ech mer awer zimlech sécher. Jo, ech, an do hunn ech mer iwwerluecht, also well fréier war dat jo wierklech esou eng, esou e krassen Ausdrock vun enger Subkultur oder du gehéiers zu enger gewëssener Grupp vu Leit oder bass iergendwéi méi. E bësse méi rebellesch esou, jo. An alternativ oder iergendwéi esou. An Jo, ech, doduerch dass esou Tattooen iergendwéi esou Mainstream gi sinn, froen ech mech och, ob wat dovunner verluer geet och vläit oder esou. Oder eng Frëndin, déi gesot huet, hatt am Fong hat hatt en ambivalent Verhältnis zu sengen Tattooen, well hatt d'Gefill huet, well bal jiddereen sech elo Tattooe mécht, dass et sech iergendwéi net wëll outen als hatt, hatt mécht dat elo och, hatt ass elo och esou an deem Mainstream dran oder esou, weess de? Ma Also ech weess net ob, also jo schonn e bësse Mainstream an deem Sënn, well elo wierklech jiddweree seet, ah ech maache mer dovun en Tattoo, ech maache mer hei en Tattoo. Dat huet ee, géing ech mol soen, an der Generatioun net wierklech matkrut. Mee ech fannen dat awer och flott, well Tattooe vill méi akzeptéiert ginn, wéi soss. Also et leeft een elo net méi als voll tätowéiert Persoun duerch d'Géigend an et héiert ee Saachen oder et gesäit een d'Leit, wéi iergendee kuckt an et, ech weess net, et begéint een méi Leit, déi wierklech interesséiert dru sinn oder déi soen, hey, du gesäis mega cool aus mat dengem Tattoo an ech fannen dat mega flott, wéi datt ee lop d'Stur kënnt a seet, jo, wat ass dat do da fir e Schäiss oder dat do wäers de sécher bereien, wann s de méi al bass. An Jo also ech perséinlech fand awer immens immens flott dass méi Leit do sinn déi sech soen emol sech trauen halt Tattooen ze maachen an déi et och méi weisen definitiv. Do muss ech drun denken dass de gesot hues däi Frënd ass relativ voll tätowéiert. Wat sinn dann esou deng Erfarunge wann s du mat him ënnerwee bass oder esou och Saachen déi hien der zielt oder esou?
Komplett ënnerschiddlech, muss ech éierlech soen. Also mir hate schonn ganz krass Fäll, datt e wierklech bekuckt ginn ass a wierklech gesot ginn ass, jo wéi gesäis du dann aus, dat do kanns du jo net maachen, du bass sécher drogenofhängeg, alkoholofhängeg, du hues sécher guer keng Aarbecht. An hien Ass esou ee rouege Mënsch, hie bleift wierklech ganz chill a seet esou, Dach, ech schaffe schonn säit esou vill Joren do, ech hunn eng fest Plaz. Oder en ignoréiert et einfach, a well en héiert et schonn immens, immens laang. A meeschtens, wa mär dann zu zwee ënnerwee sinn, mierken ech och éischter d'Blécker vun de Leit a hien praktesch guer net méi. Mee da sinn awer och schonn, wa mer op ee Concert waren oder an enger anerer Stad, grad an Däitschland, kommen. jo och méi jonk Leit op eis duer esou, hey Mann, du siehst voll cool aus oder esou. Bei hien huet et net onbedingt gäre wann friem Leit op en duer kommen an eppes zu him soen. Ähm, mee äh, en seet dann ëmmer esou, okay, merci oder dankeschön oder iergendwéi esou an dann ass en ëmmer e bësse méi esou, ah, okay, misst dat elo sinn? Mee ech fannen et ëmmer immens cool, wann d'Leit wierklech esou, esou frou op een duer kommen a wierklech soen esou, ah, du gesäis cool aus amplaz esou, ey, du gesäis schäiss aus. An da géing ech nach soen, wann s de fënns, gesäit schäiss aus, da kuck einfach ewech, wann s de et net flott fënns. Oder ech weess et net. Also mir haten extrem Fäll schonn, awer vu gutt bis béis. An d'Haaptfro ass einfach, wou mengem Bop, kënnt dat och heiansdo, wéi hie mäi Frënd kennegeléiert huet, esou, Jo, elo hues de eng fest Plaz, firwat ass, wann s déi verléiers mat deenge Tattooe, kriss de keng nei? An da seet hien esou, Dach wärt ech, well ech gutt schaffen. Ja, ja.
Dat ass mega krass, wéi déi Stereotypen nach ëmmer esou ja. äh, an eiser Gesellschaft oprecht erhale ginn. An dat erinnert mech ja. och mega un so Diskriminierung, so Lookism, also Diskriminierung opgrund vun Ausgesinn oder Fatshaming, Bodyshaming, äh, ja. Ageism, also Diskriminierung opgrund vun Alter, wisst du, so all die Sachen, die du irgendwie vum Ausgesinn hier leede kanns. Ja. Ähm, ech fannen, dat weist sech och vill do dranner. Leider, leider, ja. Also bei mär ass et net onbedéngt mat den Tattooen, mee wa mär halt ënnerwee sinn, et kënnt keen derlaanscht, fir net ze kucken, well hien huet dann Tattooen, Piercingen, Tunnellen, och deelweis fuerweg Hoer, wann ech se muss fierwen. Ech sinn dann niewendrun, och mat fuerwegen Hoer. Bon, d'Leit kucken natierlech, muss ech éierlech soen, méi op hien, well en ass awer e bësse méi faarweg. Mee se kucken awer trotzdeem. An dann, ech mierken d'Blécker, muss ech éierlech soen. An et ass schued, mee ech géing bal soen, et wär awer e bësse manner. Ech weess et net. Wéi ass et mat esou aner Body Modifications? Well du hues a sech nach Piercingen, du hues och Piercingen an du hues nach Tunnellen. Wat sinn deng deng Grënn fir esou Body Modifications? Uhm also Piercingen a meng Tunnellen ware meng Grënn. Ech si kee grousse Mënsch wou lo Schmuck dréit. Ech hu just eng Ketten an déi hunn ech mat menger beschter Frëndin zesummen. An Piercinge si fir mech, also ech hu Piercingen déi gesäit een, anerer gesäit een net. An well ech et flott fannen a well ech der méi laang woult. An jo meng Tunnellen déi hunn ech och scho säit iwwer 10 Joer elo an et war einfach esou, wisou soll ech Ouerréng kafen, wann ech se net droen an da kann ech mer och Tunnelle maachen an dat fannen ech einfach vill méi flott an jo, also mat Piercingen hunn ech elo wierklech keng emotional Bindung, dat ass wierklech well ech jo well ech mer sot, ah dat fannen ech flott an dat wëll ech och, wann et mer natierlech passt, also ech géing mer elo kee Piercing maachen, wou ech herno soen, ah nee ech hu elo 60 Euro bezuelt an et steet mei ewéi iwwerhaapt net. An jo, a bei dir?
Jo, tatsächlech och esou ästhetesch Grënn, dass ech et ëmmer schéi fonnt hunn. An ech hunn zum Beispill mäin éischte Piercing am Gesiit eréischt mat 22 oder sou an der Nues gemeet, well ech wosst, datt meng Elteren dat net gutt géinge fannen an do sou déi Stëmm vu mengen Elteren ëmmer a mengem Kapp héieren hunn. An et huet, jo, bis Ufank 20 da gedauert, bis datt ech mech dann konnt emanzipéieren aus där Stëmm souzesoen.
Jo, an ech hu mat engem Kolleeg geschwat, deen sot, datt heen, also heen ass och voll tätowéiert an datt heen et bei anere Leit Tattooen, dass dat just esou ee weideren ästhetesche Facteur ass, vu wéi ee Leit gesäit, mee dass en géing méi oppassen op Piercingen, déi aner Leit hunn oder esou. Wat ech iergendwéi interessant fannen, well dat ass jo awer eppes, wat manner permanent ass, mee gläichzäiteg huet et vläicht méi esou dee Schmuckfacteur, vu während den Tattoo esou en Deel vun denger Haut gëtt an en iergendwéi esou en Deel vun dir gëtt oder hien och sot, dass hien seng ganz faarweg Tattooen am Fong guer net méi sou wouer hëlt, weess de? Sot mäi Frënd och schonn, jo. Ja, ja. An ech mierken et och bei mir, dass ech déi Tattooen, déi ech scho laang hunn, am Fong guer net méi yeah. mierken. An dat anert ass da éischter sou eppes, wat drop gesat ass iergendwéi. An dat hunn ech en, en interessantenen Aspekt fonnt, wéi och ënnerschiddlech Aarte vu wéi s de däi Kierper verännerss, op d'Leit wierken, weess de? Jo, also ech kann dat op enger Säit scho verstoen, well Piercinge sinn awer trotzdeem net méi wéi Schmuck, wann s de esou kucks. Well du sooss scho virdrun, e Piercing kann een eraushuelen, wann ee kee Bock méi huet, kann ee wiesselen, wann een eng aner Foarf wëll. Bei engem Tattoo geet dat net. Een Tattoo huet een a wann ee sech wierklech dozou decidéiert, en net méi ze wëllen, muss een e carrément ewech lasere loossen. Wat och net ëmmer déi beschte Prozedur ass. Oder et mécht een een Tattoo driwwer, falls dat méiglech ass. Well mäi Frënd huet och een ganz schéinen Tattoo mat 15 eng Kéier maachen gelooss, säin éischten. An dat war, jo, do waren d'Schweibels nach ganz am Trend. An déi sinn extrem déif gestach ginn, da sot säin Tätowéierer, ech kann en, en huet en op der rietser Schëller uewen, a wou en sech dann dozou decidéiert huet eben alles voll ze maachen, da sot säin Tätowéierer, ech kann der do näischt driwwer maachen, ech muss se bei deen aneren dra maachen an all Kéiers wann ech e gesinn, da ass dat Knasttattoo fir mech. An ass wierklech guer net schéin, mee hie sot eben esou, jo, mee ech hunn deen ebe maache gelooss viru 15 Joer an deen bleift ebe lo bei mir an hien stéiert sech iwwerhaapt net drun. Ech fannen déi immens witzeg heiansdo. Jo, Well déi meescht Leit mat deenen ech geschwat hu soen och, dass se sech den Tattoo net ewech maache géinge loossen, well et jo awer iergendwéi esou en Deel vun dir an denger Geschicht ass. Genau, jo. An esouguer esou Jugendsënnen, déi esou e bëssen a Richtung och esou Cultural Appropriation ginn oder esou, weess de, wou et esou am Fong net net ganz passt. Ja.
ähm, wo viel Leute, also et ginn, et ginn auch Leute, die dann so Cover-up machen, also irgendetwas drüber machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich irgendwann ein kein Platz mehr menge Been hun, dass ich dat oder dass ich ging Sachen mal den vermischen oder so. Ähm, das ihr aber trotzdem irgendwie in En Deel vun dir, och deng Jugendsënnen. Eben, dofir, dofir. Ech fannen, do, dat huet och vill mat esou säin eegene Kierper unhuelen ze dinn. Also dat ass zum Beispill fir mech och nach e sou e wichtegen Aspekt op jidde Fall, firwat ech Tattooen hunn, datt ech d'Gefill hu mäin, op deene Plazen, wou ech tätowéiert sinn, eroberen ech mer iergendwéi e Stéck vu mengem Kierper erëm zréck. An Hunn eng positiv, egal op wéi ech den Tattoo lo fannen oder egal egal wéi och déi Begéignung mat der Tätowéiererin oder déi Erënnerung déi do dran astiechen. Doduerch dass ech mer do en Tattoo gemeet hunn an déi Plaz iergendwéi sou sichtbar gemeet hunn fir mech oder fir aner Leit, je nodeems wéi sichtbar déi Plaz ass, ass fir mech och iergendwéi sou mega bestäerkend an och wann ech heiansdo Schwieregkeeten hu mat verschiddene vun deenen Tattooen, déi ech hunn, all Kéiers mer erëm ze soen, et ass ok esou wéi et ass, also och erëm esou eng Aart a Weis fir mäi Kierper unzehuelen an ech hunn, ech mierken och, dass doduerch, dass ech Tattooen hunn, ech mech besser ëm meng Haut këmmeren, zum Beispill, dass ech mech méi acremen an esou, dass ech menge Been a mengen Äerm, wou ech tätowéiert sinn, iergendwéi méi Opmierksamkeet schenken an dat fannen ech iergend. wéi fir mech sou en déck schéinen Deel un tätowéiert sinn, mer wierklech Gedanken ze maachen wéi, wéi kann ech mäin Kierper méi schéi maachen, hunn ech dës Woch mech schonn agecremt an jo ech weess net, vläicht kanns de domadder eppes ufänken, mee dat, also dat ass fir mech eng Motivatioun fir och weider nach méi Tattooen ze kréien. Also fir mech ass eng Motivatioun, ech sot mar vun Ufank un, ech wéilt onheemlech gär meng Been voll tätowéiert hunn. An elo wou ech deen vun mengem Mupp bal fäerdeg hunn, kucken ech en dann ëmmer esou esou, ah do feelen der awer elo nach puer. An natierlech muss ech mer et och leeschte kënnen. Ech menge jiddweree weess, dass d'Haltuen net bëlleg sinn, mee dat ass esou fir mech eng Motivatioun, dass wann ech meng Been, also wann ech erofkucken an ech gesi meng Been, dass ech halt menge ech méi frou wär, wann ech e bësse méi Fuerf drop hätt, wéi wann ech just déi plakschwäiss Been gesinn.
Vu sech selwer schéi fannen op aner Persoune schéi fannen. Spillt et fir dech eng Roll, wann aner Persounen tätowéiert sinn? Fënns d'Persounen, déi tätowéiert sinn, méi schéin oder gëtt et do iergendwéi, verännert sech deng, wéi soll ech soen, Unzéiung zu Leit, egal ob dat elo frëndschaftlech oder romantesch ass, duerch Tattooen? Bei mär iwwerhaapt net. Also och wann mäi Frënd voll tätowéiert ass, mäi Frënd virdrun, mat deem ech knapps ee Joer zesumme war, deen hat iwwerhaapt keen Tattoo. Dee war och net wierklech dogéint, mee e war och net wierklech dofir. An also Ech fannen immens immens flott. Ech kucken och gäre Leit an ech soen ëmmer esou, ha deen do ass wierklech immens flott tätowéiert an ech weess ech fannen wierklech ästhetesch wonner wonner schéin wann natierlech och schéin Tattooe sinn wann alles beienee passt fannen ech immens flott oder och ee bësse méi witzegt Motiv fannen ech och wierklech flott unzekucken awer bei mär changéiert dat näischt ob ech déi Persoun unzéiend fannen oder net dat ass bei mär perséinlech lo mol. Mee ech krut awer scho ganz oft mat, duerch mäi Frënd, dass et Leit ginn, déi halt ganz anescht denken, déi wierklech drop fixéiert sinn, eng romantesch Bezéiung mat engem Tätowéierten ze hunn. Dat krut ech schonn ganz oft mat, well ech jo awer och mol matkrut, dass mäi Frënd mol e puer Messagë krut à la, Deng Tattooe sinn awer da sou schéin an hei an do. Jo, jo, also et sinn Leit, déi fixéiere sech fir mech perséinlech ze vill do drop amplaz déi Persoun kennen ze léieren effektiv an bon natierlech fannen ech mäin Frënd immens immens unzéiend also ech mengen no 9 Joer dofir ech fannen och immens immens flott dass voll tätowéiert ass mee ech wär och definitiv mat em zesumme bliwwen wann e sech elo net dozou decidéiert hätt déi ganz Tattooen ze maachen also bei mär ass dat Also ech kucken effektiv no der Persoun a wéi ech mech mat der Persoun fillen, wéi wéi vill Tattooen dass se elo huet. A wéi ass et bei dir?
Ambivalent géing ech soen. Ok.
Also ech géing net eng Persoun daten, well se Tattooen oder keng Tattooen huet. Mä et ass schonn esou, datt ech gewëssen Tattooen immens schéi fannen. Zum Beispill wann eng Persoun e schéine Sleeve huet, also esou eng ee ganzen Aarm iergendwéi voll tätowéiert, wou ech schonn mierken, datt ech iergendwéi, datt, also datt ech déi Persoun ästhetesch méi unzéiend fannen dann. Mä ech menge wat virun allem eng Roll spillt, ass esou eng emotional Ebene, datt een iergendwéi, doduerch sech Geschichten ziele kann, vu wéi déi Tattoos entstane sinn, an esou iergendwéi déi Persoun kann kenne léieren an vu sech selwer kann eppes zielen, an awer och dass een iergendwéi novollzéie kann firwat een en Tattoo mécht, sou, a wat déi, wat dat Gefill hannendrun ass, wat déi Erfahrung hannendrun ass, a wat déi bescheuert Aart vun, eng Frëndin vu mir huet et Bungee Jumping genannt, ass fir bei iergendeen ze goen, deen s de a priori net onbedéngt kenns, en Tätowéierer oder der eng Tätowéiererin, a wou s de net weess, wéi, also wéi duerno den Tattoo ausgesäit an dat fir fir ëmmer quasi hues, dass jo schonn och sou e bëssen sou en, sou eng opreegend Geschicht oder sou. An also ech mengen, fir mech wier et schwiereg, wann mat enger Persoun zesummen ze sinn, déi iwwerhaapt net kéint verstoen, firwat ech esou eppes man. Ja, ja.
Ähm, Kann ich nachvollziehen. Oder ja. die, die mir die ganze Zeit ging so, dass sie das aber nicht schön findet oder dass ich kein neuen Tattoo soll kriegen oder so, weil ja, schon dann, schon dann manchmal das Gefühl, äh, ich ging rum daheim wohnen. Ja.
weißt du, so, also mein ersten Tattoo habe ich effektiv mit meiner Mom zusammen gemäht. Das heißt, das ah, war okay. relativ. Ja Einfach esou, well si huet och en Tattoo an ech hu mer halt dat selwecht wéi si huet tätowéiere gelooss, just 25 Joer méi spéit, ënnen um Fouss. Dat heescht, war schonn esou ofgeseegnet vu menger Mamm a keng esou eng Rebellioun. Mee ech mierken trotzdem all Kéiers, wann ech erëm en neien Tattoo kréien, jugéiert si en a kuckt sech en un an ass esou, Ah jo, mee elo hues de der awer schonn esou vill, maach der awer keen neien. An ech denken, wann et eng Persoun wier, mat där ech eppes hätt oder mat där ech zesumme wier, déi och esou géing reagéieren, Ähm, kéint ech net besonnesch gutt domadder ëmgoen. Ja, kann ech, kann ech effektiv novollzéien. Also eng ähm, Frëndin vu mir war leider vill ze vill laang mat esou enger Persoun zesummen. Also Ah, krass. am Laf vun déier Bezéiung ähm, hat et der puer maache gelooss an du sot et awer, ah, da wéilt ech awer gär nach do eppes Klenges an do. Mhm. An äh, hie war leider komplett dogéint. An äh, ja, f- heiansdo Et mécht ee verschidde Saachen, wou ee wëll, awer net, well dann de Partner et net wëll. An dat war leider relativ laang esou gaangen. Mëttlerweil huet awer scho rëm säit iwwert engem Joer en neie Frënd an hatt ass onheemlech glécklech elo, dass et elo kann wierklech déi Tattoue maachen, wou et wëll. Et kann mat sech selwer eebe maachen, wat et wëll, well hien dat komplett supportet an wierklech guer näischt dozou seet. An et huet och elo säi ganze rietsen Sleeve schonn praktesch voll tätowéiert, wierklech genau dat wat et och wollt schonn esou laang an et mierkt een einfach hatt ass ganz anescht an déier Bezéiung wéi an der Bezéiung virdrun, well et einfach wierklech dat maachen däerf wat et wëll a wou et wierklech Loscht drop huet. Also ech fannen dat huet eng grouss Bedeitung wann däin Partner wierklech seet esou ech supporten dech egal bei wat, also Mäi Frënd an ech, mir haten an all deene Joeren och scho ganz vill Situatiounen, wou mer elo soten, ah, fannen ech elo vläit net esou cool, mee ech stinn hannert der an du mëss dat esou. An jo, ech fannen dat immens, immens wichteg, egal ob Tattooen oder iergendswou anescht. Jo, well transportéiert ee jo awer e bëssen och eppes, wat an engem dran ass, no baussen. A wann dat, wat een dann erausdréit, quasi där Persoun, déi esou no un engem drun ass, net gefält, ass dat schonn och. Schwiereg fannen ech. Hm. An et fällt mer elo nach an, déi meescht Leit mat deenen ech geschwat hunn, déi tätowéiert sinn oder vill Tattooen hunn, hunn awer och gesot, also wa mer esou vun Unzéiung geschwat hunn, dass si et awer och flott fannen, witzegerweis, jiddereen huet mer dat gezielt, mat enger Persoun zesummen ze sinn, déi iwwerhaapt net tätowéiert ass an esou quasi déi plakeg Haut vun där anerer Persoun wouer ze huelen oder esou. An e klengen Deel vun hinnen, dee sech geduecht huet, Ah, deen Zuch, deen ass bei mir ofgefuer. Effektiv, jo. A do kann ech net esou vill dozou soen, well ech si jo mat mengem Frënd zesummekomm, do hat hie scho e puer Tattooen a ech hat guer näischt. Dat heescht, hie war u sech da mat mär zesummekomm, mat menger plakeger Haut, soen ech mol. An ech weess, also ech wosst vun Ufank un, hie fënnt Tattooen immens flott, soss géing e sech jo net selwer maachen. An natierlech huet een am Ufank Bedenken, wann een dann bei tätowéiert Fraleit steet, déi e selwer mega flott fënnt, an op eemol sot, Ha, wëll en dann net, datt ech awer léiwer esou ausgesinn? Oder esou. Et war am Ufank, boah, ech war och extrem jonk, ech war eréischt 17, wou ech mat him all zesumme komm sinn. An do mécht ee sech vill méi Gedanken wéi wéi elo mat 26 an jo also ech misst hien dat froen, do sot hien u sech nach ni eppes dozou ob hien dat elo komesch oder witzeg oder interessant fonnt huet dass ech guer näischt op der Haut hat an hien hat scho sou vill jo.
Nach eng lescht Fro hunn ech un dech, well Lo wou mer geschwat hunn, 't huet jo och, also Tattooen hu jo schonn och iergendwéi eppes mat Identitéit ze dinn oder en Deel vu vu sech selwer ausdrécken. An hunn ech mech gefrot, consideréiers du dech als tätowéiert Persoun?
Ech géing mat mengen dräi klengen Tattooe lo net onbedéngt soen, ech si lo eng tätowéiert Persoun. Mee vläit well ech och, wat Vläit sinn ech einfach e bëssi méi kriddeleg do dran. Also ech géing mer elo net e klengen Tattoo maachen a soen direkt esou, ech si elo tätowéiert, ech sinn eng tätowéiert Persoun. Oder et gi och extrem vill Leit, déi sech dat dann an d'Social Media Profil schreiwen, esou, ech sinn tätowéiert. Inked.
Jo, hunn ech perséinlech ni verstanen, well meng Tattooen halt fir mech sinn an net fir déi aner Leit. Also ech stoe elo net am Summer Top an Short un, nëmme fir datt Leit meng Tattooe gesinn. Dat maachen ech net An also ech perséinlech net. Mäi Frënd kann dann éischter soen, jo, mee e kann en da schlecht verstoppen. Mee jo, ech mengen, do sinn d'Leit alleguerten ënnerschiddlech, menger Meenung no. Also dat ass elo meng, meng perséinlech Meenung. A wéi gesäit et bei dir aus?
Ech stëmmen derzou, dass ech denken, dass et genau esou vill Leit wéi et ginn, genau esou vill Grënn ginn, fir Tattooen ze hunn a genau esou einfach ënnerschiddlech Perceptiounen vu sech selwer. Ech géing mech als Persoun mat Tattooe beschreiwen. Witzegerweis ass mer awer opgefall, dass d'Perceptioun vun deenen anere Leit mäi Selbstbild do verännert, Nämlech säit leschtem Joer, wou ech och méi grouss Tattooen op mengen Äerm hunn.
Well virdrun hat ech déi allermeescht, oder ech hunn och nëmmer déi allermeescht un de Been, an déi gesäit ee bal net. Virun allem, ech hunn oft einfach laang Boxen un. A wou ech mer dunn dee méi groussen Tattoo um Aarm maache gelooss hunn, a lo nach en zweeten um Aarm, an aner Leit déi gesinn, effektiv ass mer opgefall, ah, d'Leit huele mech elo als en entre guillemets tätowéiert Persoun wouer an während virdrun wierklech wéineg Leit mech drop ugeschwat hunn, schwätze mech elo méi Leit drop un an et ass iergendwéi spannend wéi esou dat dat Bild vu bausse mäi Bild vu banne verännert an ech gläichzäiteg och mer dann iwwerleeën, Wëll ech dorop ugeschwat ginn? Wëll ech dat, weess de, sou, dat ass awer ëmmer eng Story hannendrun, wëll ech elo jidderengem déi Story och zielen? Nee, am Fong net. An jo, voilà, ech hunn iech elo zimlech vill vu mengen Tattoo-Storye gezielt. An ech hoffen, Lynn, du, du hues et. Spannend fonnt. Ech hu mech op jidde Fall gefreet deng Storyen ze héieren. Ma ech si frou dass ech e bëssen driwwer ziele konnt. Ma da soen ech Merci dass der alleguer nogelauschtert hutt an elo kënnt nach eng Rubrik.
Ass dat normal? Ass dat normal? Ass dat normal?
Ass dat normal keen Orgasmus kënnen ze hunn? Jo. Ech widderhuelen, Jo. Mat dir ass alles normal. Datt mer Drock verspiere beim Sex mussen en Orgasmus ze hunn, läit virun allem un der immens genital-zentréierter an orgasmus-fixéierter Pop a Pornokultur. Mir kréie bäibruecht a Filmer, Bicher a pornografesche Material, datt Sex gläich Penetratioun ass an datt gudde Sex gläich Orgasmus ass. Dës immens genital an orgasmusfixéiert Vue baut enormen Drock op. Sou vill Drock, datt verschidde Leit mol keen Orgasmus méi kënnen hunn, well se bewosst oder och onbewosst verspieren, datt se mussen oder sollen. Beim Sex muss een also keen Orgasmus hunn, fir datt et gudden, intimen an erfëllende Sex ass. Et geet net ëm d'Zil, mee de Wee ass d'Zil. Also eng nice Zäit ze hunn, wärend ee Sex huet. Bezéiungsweis, d'Zil vu Sexualitéit ass d'Loscht, de Pleséier an schéi Momenter. Anescht ausgedréckt, den Orgasmus ass vläicht wéi d'Glasur um Kuch, mee wann de Kuch gäil ass, brauch een och net onbedéngt eng Glasur. Wouer ass awer och, dass et e sougenanntenen Orgasm Gap gëtt. Dat heescht, dass Fraen, virun allem heterosexuell Fraen, statistesch am mannste Pleséier wärend dem Sex verspieren. Ech wäert elo virun allem allgemeng iwwer Orgasmusschwieregkeete schwätzen an heiansdo méi spezifesch eppes iwwer Persoune mat Vulva soen. Wann der méi zu Erektiounsschwieregkeete beim Penis gewuer wëllt ginn, lauschtert gären dem Eli seng lescht Rubrik dozou. Wann een awer elo gären en Orgasmus hätt, lount et sech erauszefanne firwat ee keen huet oder ka kréien. Souwuel eleng wéi och mat enger anerer Persoun. Orgasmus huet vill mat Entspanung ze dinn, also och psychologescher Entspanung an sech fale loosse kënnen. Et gëtt vill Grënn an engem selwer oder an enger Bezéiung, firwat een dat vläicht net gutt kann. Mee et ass wichteg ze verstoen, datt Orgasmus éischter eppes ass wat een zouloosse muss an net eppes wat ee kontrolléiere kann. Hei e puer Tipps wat kann hëllefen. Éischtens, sech Zäit loossen a keen Drock maachen. Wéi gesot, ganz vill Persounen hunn zum Beispill d'Gefill, dass se ze laang brauche fir erreecht ze sinn oder en Orgasmus ze kréien. An eleng dat Gefill kann een esou stressen, dass een immens laang brauch fir sech ze entspanen. Zweetens iwwer déi eegen Onsécherheeten, Gefiller a Bedürfnisser schwätzen an, oder der anerer Persoun weisen, wat sech gutt ufillt. Et kann een och kooperéieren, also zum Beispill, dass een sech selwer upaakt, während de Partner oder d'Partnerin eppes anescht mécht oder beréiert. Drëttens, sech mat Anatomie auskennen. Kuckt iech eng Kéier déi eege Klitoris oder déi vun ärer Partnerpersoun un. Fannt eraus, wéi et no der Klitorisspëtzt, och Kitzler genannt, bannen an der Vulva weidergeet. Beréiert d'Klitoris an d'Vulva an kuckt wat sech wou, wéi a wéini gutt ufillt. Déi meescht Persoune mat enger Vulva kënnen zum Beispill net eleng duerch Penetratioun kommen a brauche Stimulatioun vu baussen oder beim Vaginalagang. Véiertens, D'Gehir ass eist gréisste Sexualorgan. Dofir kann et hëllefen, mat der Persoun, mat där ee Sex huet, Fantasien ze deelen, éierlech mateneen ze sinn an ze kucken, wat ee wierklech untörnt. Apropos untörnen. Eise sexuelle System fonctionnéiert no zwee ënnerschiddleche Mechanismen. Dat nennt sech och nach Dual Control Model of Sexual Response, also ca. Iwwersat den duebelte Kontrollmodell vu sexueller Reaktioun. Dat kléngt komplizéiert, ass awer am Fong ganz einfach. Mir hu Gaspedalen a Bremsen, an déi si bei all Leit e bëssen ënnerschiddlech. Gaspedale kënne Saache sinn, déi ee gesäit, héiert, richt, fillt, souwuel physesch wéi och emotional, schmaacht, denkt oder sech virstellt. An déi maachen, datt d'Gehir dem Kierper seet, Turn on! D'Bremse kënnen ënnerschiddlech sinn. Engersäits gëtt et d'Bremspedal beim Fouss. Dat si Saachen, virun allem extern Saachen, déi net passen a wou d'Gehir dem Kierper direkt signaliséiert, Stopp! wéi zum Beispill wann eng Persoun an d'Zëmmer kënnt wärend ee grad Sex huet oder wann een zoufälleg awer keng Kondomer huet. Da gëtt et och nach d'Handbrems, dat sinn éischter intern Ängscht, wéi mat enger Handbrems déi gezunn ass kann een do zwar lass fueren, mee et ass méi ustrengend an et dauert. Déi Brems kann zum Beispill sinn, datt ee sech grad net wuel fillt oder net sécher oder een Angscht huet, datt een ze laang brauch oder och net komme kann. Du kanns jo lo fir dech kuerz iwwerleeën, wat esou deng Bremsen an deng Gaspedaler sinn a wéi sensibel se sinn. Zum Beispill ass et esou, dass bei verschiddene Leit d'Bremsen immens sensibel sinn an dass hir Loscht séier fortgeet, wann eppes net passt. Bei anere Leit ass et esou, dass hiert Gaspedal net esou mega sensibel ass a se laang brauchen, bis dass se ugetörnt sinn. Dat Allerwichtegst ze verstoen ass, dass dës zwee ënnerschiddlech Systemer sinn. Dat heescht, mir mussen net just op de Gas drécken, mee och eis Bremse kënne lassloossen. Wann s du méi dozou wëlls gewuer ginn, kanns de dat am Buch Come As You Are vum Emily Nagoski noliesen. Dat ass allgemeng e gudde Liesetipp fir all Persoun, déi d'Thema vun haut interesséiert. Mir hunn eis duerch eis eegen Masturbatiounsbiographie, mee och Sexgeschicht, ugewinnt wéi mer kommen oder och net kommen. Dat heescht, Sex a Sexualitéit ass en Übungsprozess a mir léieren déi ganzen Zäit an eis ganz d'Liewe laang nei Saachen derbäi. Zum Beispill ass et fir Leit mat enger Vulva oft sou, dass Orgasmus mat physescher Uspanung ze dinn huet, an et muss ee réischt léieren, en Orgasmus ze hunn ouni Uspanung. Dass Sex a Sexualitéit en Übungsprozess ass, heescht och, dass et keen richteg oder falsch gëtt oder mussen an net mussen. E gutt Sexliewen huet ee wann een denkt, dass een e gutt Sexliewen huet. an net wann ee besonnesch vill Orgasmen huet. Maacht dat wat iech Pleséier mécht an da maacht der souwisou schonn alles richteg. Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara Punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert ouni dass mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer.
Dir fannt méi wéi Sex op Facebook, Instagram, sexpodcast Punkt lu.